amanyɔkuo no mu a ɛyɛ n'akɔnnɔ mpo yɛ sɛ wɔba abɛto ne kɔn na wɔaba abɛhwɛ deɛ ɛkorɔ ne no ana saa berɛ deɛ wɔ panin a wɔno ana wɔte dwam a wɔhwɛ abatoɔ ho nsɛm so wɔ npp amanyɔkuo no mu no onyafoɔ frederick ɔpare ansa wabɛyi ano a wɔkyerɛ sɛ saa akɔnya a saa berɛ wɔn abi ato ɔde ama npp amanyɔkuo no mu mpanimfoɔ sɛ wɔawɔ pɛpɛpɛ sɛ tumi ahodoɔ nyinaa pɛ sɛ wɔpire no wɔn nhyɛ ketee sɛ ma obiara mfa Wo biara wɔ pɛ pa no, wo nea wogye wo ho die, ɛmfa ho ne baabi a wowɔ ne baabi a woteɛ. Wowɔ mu gyidie nko ara dɛ wobɛtumi aba aba abɛpere bi. Enti sɛ yɛrekɔ akɔfa krataa no deɛ, akwansiedie biara nni hɔ a ɛsi obiara kwan. Saa NPP amanyɔkuo no nni ba nko ara deɛ a woda mu sɛ wotumi na mmom deɛ Ghanafoɔ nhyɛ ne nso sɛ, Sɛ wokɔfa krataa no wie na akorotwo ho nsɛm wie na mpanimfoɔ nya som na ɛba sɛ yɛredosodoso wo a, ɛhɔ no na biribi ne ɛbɛtumi abɛtɔ dwa sɛ yɛhwehwɛ wo ho nsɛm na sɛ bio sɛ wosɛ, sɛ wofata anaasɛ wonsɛ mfata no, mpanimfoɔ na ɛbɛkyerɛ. Enti krataa a saa berɛ deɛ kyɛ ama wontumi atitaafoɔ akɔkɔfa de ama no deɛ, ɛnsi mmara biara ano kwan, ɔwɔ konya no sɛ ɔkɔfa na mmom Sɛ abadwakuo no tena ase na wɔredwɛɛdwɛɛ nsɛm ho na wɔn a wɔrepere no wɔhwehwɛ wɔn nsɛm mu na sɛ ɛkɔba sɛ ɔsɛ fata a, ɛnneɛ na wafa ne ho adi. Na ɛkɔba sɛ wɔnsɛ mfata deɛ a, ɛnneɛ daakye daakye bi no, ɛberɛ no so a, ana Ghanafoɔ yɛn nyina da yɛde yɛn ani bɛhu bi? Ne nyinaa mu no, wɔde ato dwa a wɔkyerɛ sɛ saa berɛ deɛ biribiara gu so tɔɔ teaa, nneɛma rekɔ yie a wɔhwɛ no mu sɛ ɛnkyɛ Ɛbɛba awieeɛ na deɛ hodi hɔ nyina da no wɔahwɛ na wɔde atoa so ama amanyɔkuo no. Abatoɔ no duru so a, wɔatumi akɔ akɔto no ayi wɔn mpaninfoɔ a wɔbɛdi wɔn anim no atumi aboa ama afe mpem mmienu ne aduonu nwɔtwe abatoɔ no wɔn nyinaa ka bɔm na wɔako nkoden de apere ɛyɛ tumi no wɔ ɔman mu. Yɛto akaseɛ no so na yɛde ani akyɛ mu wɔ nsɛm foforɔ mu. Ɔpanin pa wɔn ano na wɔtwerɛtwerɛ de ma Chamber of Petroleum Consumers Kopek yɛ Ɔnumanyamfoɔ Duncan Amoah. Wɔde ato dwa a wɔsra aban no sɛ aban ba yei wɔde nhyehyɛeɛ a ɛfa yɛ sika kɔkɔɔ ho nsɛm ho ɛyɛ Ghana Gold Board wɔde aba a wɔkyerɛ sɛ ɛreboa pa ara na mmom wɔbɛsrɛ sɛ aban dadaa no apɛn so no wɔyɛ nhyehyɛeɛ fa wɔmmɛn yɛ sika kɔkɔɔ a yɛtuo na afei yɛfam wɔ ho nsɛm a Potɔkɔsɛm no wɔato din sɛ Gold for Oil Programme. Wɔkyerɛ sɛ, saa dwumadie no Nyame anom no kuro ni amma ammɛmoa Ghana koraa, ammɛboa wɔn man no. Akyire deɛ katwitwiridie na bɛsɛnkan wɔn man no koommuo. Enti ɛnnɛ yi sɛ aban no aban no wɔde gold, eh, Ghana Gold Board aba Sɛ wɔn na nhwɛ na gold ho nsɛm nyina da, wɔntumi ntoto ne ho tɔ ne ade no nyina da, wɔnhwɛ nyɛ deɛ a, wɔmmɔ mmɔden sɛ Gold for Oil program no a Badada no yɛɛ yɛ ho nhyehyɛeɛ bi a ammoa no no, wɔmmɔ mmɔden ara sɛ ɔbɛyi n'akwadeɛ afiri ne dwumadi a wɔredi de afa Ghana Gold Board ho. Wɔsɛ n'ano ade yɛte wɔn nkaa bi nhyiae mu a na ɛyɛ ɔman mmarahyɛ badwa fie ɛyɛ dɔm kumaa no ba no dɛ no Owura Alexander Afanyɔn Markin wɔde too dwa a wɔkyerɛ sɛ

Sika no ahye. Wɔse saa sika yi a ahye nyɛ sika kumaa na yɛbɔ din no o. Enti wɔbɛsrɛ pa ara sɛ biribi ni a, wɔmmɔ mmɔden sɛ wɔde yie bɛto yie Gold Board no ho nhyehyɛeɛ. Sika hodoɔ mpo amena no ne sika no mu nsakyeraeɛ ahodoɔ ɛba wɔ man no sika a yɛtabiri de tɔ gold no ne gold no ho dwadeɛ nyinaa a, ɛwɔ sɛ aban no hwɛ na ɔma n'ani ko ho pa ara na ɔyɛ nhyehyɛe mapa de bɔ ho bra. Anyɛ saa deɛ a, Sɛdeɛ Gold for Oil programme bɛyɛeɛ no, saa ara pɛpɛɛpɛ na Ghana Gold Board bɛyɛ a ɛbɛtumi abɔ ɔman no ka. Yɛde kaseɛ no rekɔ akɔ akɔwie wɔ wɔn a wɔyɛ biaboa sɛ galamsey ko no, yɛbɛtumi adi so nkunim. Na merekasa yi deɛ, National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat, yɛtwa nkyerɛ frɛ no sɛ NIMOS, aba abɔnten de abɛto dwa a wɔkyerɛ sɛ wɔakye nnipa mmaako mmaako nkron a wɔsusu sɛ wɔdi dwuma wɔ Blue Water Gas, wɔn a saa berɛ de aban no ato wɔn agum sɛ wɔnyɛ bi boa ma yɛn nsuwansuwa ahodoɔ a galamseyfoɔ yi sɛe no no wɔbɛtumi abɔ ho bra no. Saa bere, wɔkyerɛ sɛ wɔakyere mu mmaako mmaako nkron wɔ Mansoura Dubia wɔ Asante mantam. Na kwaadu a wɔde rebɔ nnipa nkron yi nyinaa ne sɛ wɔakɔ akɔ akɔgye adanmudeɛ. Afei wɔde wɔn ho atoto yie sɛ wɔn ne Naimos ɛfoɔ a kyerɛ sɛ wɔredi dwuma abɔ ban. Ɛno nti meka sɛ deɛ apolisifoɔ kyerɛ sɛ wɔde wɔn mu tee ɛyɛ National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat, Naimos, wɔkyerɛ sɛ wɔakye saa nnipa nkron a Osusu sɛ watiatia mmara so. Na ɛna ɔde ato dwa a wɔkyerɛ sɛ, sɛ woyɛ Blue Water Guards ni a, enni kwan sɛ wokohyia obi a otu galamsey na sɛ wopɛ sɛ wogye ne ho ntɛfo anaa atako bi de wo asɛ wo srɛ mu a, wode ka sɛ aane, woyɛ National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat, ɛyɛ NIMOS, woka wɔn ho. Ɔse kɔba saa na ayɛ sɛ wo dwumadie no a woredie no, asɛ wonnya nhu deɛ woreyɛ. Asɛ woretoto nneɛma bi ase mmoa mma Ghanafoɔ nnya gyidie wɔ dwumadie ahodoɔ a Nymos ɛna mpo Blue Water Gas wɔreyɛ de aboa ama Galamsey ko no wɔman no atumi adi so nkunim. Ne nyinaa no wɔagyina so abɔ kɔkɔ de akyerɛ Blue Water Gas mmabunu a saa bɛ wɔreyɛ bi aboa sɛ, Wo nea woreyɛ adwuma a baabi a wobɛdu biara no hwɛ na woamfa wo ho ankɔtoto ankɔkyerɛ wɔ bia sɛ woyɛ naɛmɔsoni ɛna sɛ ɔyɛ naɛmɔsoni nso ɛfa ho nkɔtoto sɛ woyɛ blue water gas ni ɛkɔba saa a dwumadie no ɛntumi mmoa ɛma no ɛnni mu meka sɛ de wɔkyerɛ sɛ kɔ aduru a wɔde abɔ nnipa nkunu yi afei na mpanifoɔ hwɛ na wɔde yie ato yie ama ɛmmra no atumi ɛne wɔn adi ɛnɛ nsɛm no asi na wɔtwe ɛbi akaseɛ ana aduru so yi.

no Adwoada no nsɛm bi a ɛbaa bɛtɔɔ dwa. Na ɛno Adwoada no Asante mantam mu dwomtenani de ma NPP amanyɔkuo no foforɔ koraa saa berɛ deɛ mpaninfoɔ anya no mu gyidie ato aba de ayi no ɛyɛ ɔde no ho koka wɔde too dwa Adwoada no a wɔkyɛ sɛ NPP amanyɔkuo bɛpue mu Asante mantam wɔn atenaeɛ kɛseɛ no ɛnyɛ ade wɔn wɔ bie nti saa berɛ deɛ mprempren a wɔaba yi wɔyɛ bia aboa ama beaeɛ a animanim yɛ a wɔn bɛtɛn wɔn adi wɔn dwuma no wɔatumi de nneɛma agu akwan mu a wɔkyerɛ sɛ ɛwɔ Kumase da nyame a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa na wɔkyerɛ sɛ ɛnkyɛ koraa Ɛyɛ bosome bɛɛ bɛsi mu wɔde asɔ bɛba fam na ɔdomfoɔ bi a saa bɛ wɔadom wɔn asase sɛ wɔn ba bɛsi MPP atenaeɛ kɛseɛ ɛwɔ Asante Mantam Ahenkuro Kumasi Kurofo mu no watumi afiti dwumadie no ase. Ɛba abɛpɛ mo nyansa, nyansa a yɛde bɛtoto nneɛma yie ama nneɛma a yɛn nyinaa yɛgye tom sɛ ankɔ yie no yɛbɛyɛ no yie. Seesei a yɛkasa yi, yɛpue, baabi koraa mpo a yɛde bɛyɛ office koraa yɛnni bi. Nyame nkyɛ adeɛ, From next week Monday kɔ, yɛnya office ɛwɔ de nyame a yɛde ba bɛyɛ party office. Ɛɛ yɛyɛ some small painting bi na nyame adum a akyaa no ɛnɛ na ɔtweɛ yɛbɛ ha se awo peti office yɛn atɔ yi si sɛ yi si yi si yɛ yɛ yɛ office nie nti wohwɛ yɛn abira hɔ. Ɛnne a yɛkɔ kɔ tie yie yɛ Asante mantam mu dwomkyerɛni de ma NPP amanyɔkuo no. Wɔde ne ho kɔ ka ɔdodoɔ biribie a na motee sɛ wɔrekasa no sɛ ɛnkyɛ NPP amanyɔkuo no atenaeɛ kɛseɛ no ɛbɛba so live. Na wɔde ne ho kɔ Akuapea ɛyɛ chairman kɔ ka Aber a ɛbɛtɔɔ dwa sɛ wɔadi nkunim wɔ abatoɔ no mu ara pɛ na ɔmanfoɔ bi a ɛwɔ Asante Mantam Ahenkuro Kumase wɔde wɔn nsɛm too dwa a wɔkyɛ sɛ Nyame anim nie wɔn wɔ Kyama Kɔka mu gyidie paa sane sɛ aber a wɔmɛnya dibrɛ no kora no wɔda asu ne ban adi ɛkyerɛ sɛ ɔhɔ ma asomdwoeɛ nkabom ne ɔdɔ a Wogye di yie sɛ baawa bɛyɛ deɛ wɔbɛboa akeka NPP amanyɔkuo no mu mma nyinaa bom na watumi aboa akonkoden wɔ afe mpem mmienu ne aduonu nwɔtwe abatoɔ no mu. Ɛgyina Temanmufoɔ no so ɛne nipa no a waba abɛtena Chairman Awontumi Anan no. Sɛ ne mmɔdenbɔ sɔ ani nko ara deɛ a, NPP bɛtumi asa awi ne wɔn seat no a wɔ'losee last. Aa obetumi, sɛ obi aba a yɛsɔ no hwɛ, nti ɔno nso yɛsɔ no ahwɛ, ne mmɔdenbɔ no sɛ ɛkɔ anim nko ara deɛ a, ɔbɛtena so akyɛ. Ɔmanfoɔ bi na motee sɛ wɔrekasa de afa NPP amanyɔkuo no dwomtenani a ɔwɔ Asante mantam mu ɔde no ho Kwaku Appiah. Dwoada no mu nsɛm ara na ɛgu so rebere de ma no, na n'ano dwoada no Mampanin John Dramani Mahama ne n'anoano ne Atifi do Apuei Mantam yɛ n'aporɔbɔ a wogu so rebɔ ne Ghana adehyeɛ bi ahyia na wɔahu wɔn haw na wɔatumi ayɛ bi de aboa. Na ɛno na ɔmampanin de to dwa a wɔkyɛ sɛ, Ɛɛ, galamsey kɔn no, kane nhyehyɛeɛ a mpanimfoɔ de gu akwan mu no, yɛde ntwa wɔ mu, yɛahwe ase, afeeli yɛn, ɛne sɛ, Kane no, asraafoɔ no kɔ kwaeɛ mu kɔbɔ wɔn ho mmɔden pamo galamseyfoɔ yi a na wɔde wɔn akyi agya eh, wɔn a wɔhwɛ yɛn kwaeɛ no so forestry commissioners no. Wɔn nso galamseyfoɔ no nsuro wɔn. Eti ɛba sɛ wɔn asa akɔ akɔsi akyire. Eti ama dwumadi a ɛkɔdii no nyinaa sɛ bempere aduasa yɛato yɛ pɛ gu dantuo mu. Ɛso biara amma mfasoɔ. Nanso ne nyinaa mu no, wɔkyerɛ sɛ ko no nyɛ adeɛ a yɛgyaagyaa yɛn ho. Yɛgu so a yɛgyina mu a yɛko denden de ɔkyerɛ sɛ, Mprempren yi ara, kwaye biretuo mmaako mmaako aduanan nkron a galamseyfoɔ yi de wɔn nsa akeka anyina da no, mpanimfoɔ abɔ ho mmɔden a wɔagye a wɔakyerɛ ɛnnɛyi kwan a yɛfa so a yɛbɛtumi atu galamsey no ase. Are working, NIMOS is working very hard, we've seized excavators, we've seized shamfan machines, you know, and you drive them out of this area, they run to this other area, but we're making progress. Of the almost forty nine forest reserves that were invaded, we've been able to clear as many of them as possible uh, of illegal miners.
ɔmampanin john dramani mahama yɛnti si brada no mu nsɛm n'ano brada no wɔne a wɔhwɛ korakora ɛmo ne ɛho ayie ho nsɛm soɔ wɔn kabom kuo ghana's mortuaries and funeral facilities agency mofa Wɔba abɔnten a wɔkyerɛ sɛ ase wɔn agyaagyaa wɔn ho ama asɛm bi afa wɔn ase na saa bere de wɔn bɛkeka wɔn ho anyɛ asɛm ketewa. Wɔkyerɛ sɛ nnansa yi ayiyɔ ne efunu dedae ho nsɛm a ɛkɔ so wɔ man mu no yɛ ade a ɛha adwene. Yɛbɛdeda kwabenane ne esu ko a ebesu atwa ne ho no koraa no, wɔahoa na kyerɛ sɛ wɔaɛ ase fem. Efunu bɛda adaka mu a yɛbɛma no so sɛ yɛde no rekɔ amusieyɛ no agyae. Yɛtumi kɔ abubu adaka no kwa na efunu no wɔda baabi a wɔwɔ ne nan. Kyɛ sɛ, emu ɔya. Wɔse dabi, nipa deɛ nka agya wababɔ berɛ a nka wawu agya, worekɔ yi deɛ nka dinn, nanso dabi. Ghanafoɔ bi de mmara no ahyɛ wɔn nsa mu yɛ ne wɔpɛ a wɔkyɛ sɛ ɛnyɛ deɛ wɔbɛsesa so nti saa bere de wɔbɛte wɔn mmerante agum de wɔn ani adi ayiyɔ ne sɛdeɛ yɛsi fa kora mu no Wɔadi akyire ama biribi atumi atotɔ yie. Yɛayɛ ɛkwan a sɛ yɛyi no firi morgue a, ɛkwan a yɛsi fa handle no. Wonni biribi a ɛbɔ wo ho ban te sɛ PPE a, wontumi nyɛ saa adeɛ no. Ɛna wontumi mfa funu no nso mfa kaa biara saa nkɔ sɛ worekɔsie. Ɛwɔ sɛ ɛyɛ hearse. Ɛno nkɔda nkyɛn no, yɛadeda funu no koraa no, Eh, there should be a certain distance. Mm. Ɛne a yɛkɔkɔ tie yei yɛ Ghana's Mortuaries and Funeral Facilities Agency panin kwankyerɛfoɔ a wɔda no Francis Eni na mote sɛ wɔkasa no na ɛbenada no Ghana Cocoa Board wɔn mpanimfoɔ ba abɔnten sɛ ɔman mu kooko akuafoɔ nyinaa bɔ sɛ wei deɛ asɛm doo afe a yɛwɔ mu yi ara kɔsi nyame adom a afe foforɔ bɛsi mu no Ɛnneɛ, kookoo sika a wɔma a aloodu anaasɛ wɔde agu hɔ no, sɛ etie nie, etie nnɛ yi, wodɔ kookoo na wo kookoo aso dɔ so, akomakoma to wo yam. Firi saa bere yi rekɔ kɔsi Nyame adom a afe foforɔ a ɛbɛsim no deɛ, wo nua wɔ kookoo nko ara deɛ, ɛɛ, Ghana Cocoa Board, wɔkyerɛ sɛ wobɛtumi atɔ na atumi aboa ma wo nso woanya bi abɔ w'ataaso a, ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. Mom yɛntie ɔpanin a wɔno na ɛkasa de ma Ghana Cocoa Board, Sam Jerome nsɛm a wɔde to dwa. Aban no ayɛ pɛɛ kama a before the start of the season no yɛbɛnya sika puduo a yɛbɛ sɛte aside na yɛde ayɛ dɛn? Yɛde atɔ kookoo no. Na anigyesɛm a ɛwɔ mu ne sɛ apart from license buying companies no a wɔn akyerɛ yɛn sɛ wɔn ankasa nso wɔ wɔn sika a wɔn de yɛ wɔn adwuma no, Ayicword ankasa nso wɔ sika anaasɛ ɛbɛfa sika available. a ɔde bi nso bɛyɛ dɛn bɛsɔ licensed buying companies no ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a at any time biara no a wɔbɛkɔ akɔtɔ kookoo kuani no kookoo no wɔbɛnya sika ayɛ dɛn atua ɛyɛ ne ka.
Kasamafoɔ de ma Ghana Cocoa Board Owura Sam Jerome na motee sɛ wɔrekasa no. Na ɛbenada no mu ara, ɛyɛɛ dɔm kumaa a ɛwɔ Ɔman Mmarahyɛ Badwafie hɔ de ato dwa a wɔkyerɛ sɛ, Ahemfo amanebɔ a wɔde aba abɛto dwa wɔ hɔ kyerɛ sɛ saa bere deɛ Ghana Cocoa Board, ɛka twitwidi a wɔabɔ no ɛsɛ w'ani. Dɔla no wɔ pepe baako na akyiripɔ nson, 1.7 billion US dollars, nyɛ asɛm ketewa. Ɛno na dɔnkuma no kyerɛ sɛ wɔsɛ mpanimfoɔ hwɛ mu na nkyerɛmu bi a ɛsɛ fata baabi a saa sika twitwidi yi fa yɛ nyinada no, mpanimfoɔ bɛbu ho nkonta Ɛde kyerɛ Ghanafoɔ nyinaa na yɛte bie. Na dɔm kumaa no baa no dan mu, animuonyamfoɔ Afenyo Markin, wɔn no na ɛgyina mu a wɔkasae. Core Board ama say is entitled to make the accounting point that it was purchasing gold on behalf of Bank of Ghana but agency does not extinguish operational responsibility. An agent entrusted with billions of cedis of public resources remains responsible for the quality of its execution.

Goldbord must tell Ghanaians the following.
Dɛm kumaa no baa no dɛ ne enyimonyamfo Alexander Afenyo Mark na motsee sɛ wɔkasa no Kukwada no mu nsɛm. Wɔsoa faa wɔno ana nwomasua ho nsɛm so osi ne nan so Enyimonyamfo Haruna Idrusu. Ɛha no Kukwada na ɔde to dwa a wɔkyerɛ sɛ ɛha adwene paa Sɛ ɔman yi ɛyɛ mfitiaseɛ sukuus ahodoɔ no ɛneɛ dodoɔ no ara ne sukuu adan. Ɔse n'ano ada Auditor General's nhyehyɛeɛ anaasɛ wɔn nhwehwɛmu a wɔde bɛto dwa kyerɛ sɛ wɔ man yi ɛyɛ mfitiaseɛ sukuus bɛboro mpem ɔha ne ahanson. Wɔn nyinaa ɛni classroom. Nti ebi tete nnua ase, ebi deɛ yɛ mpata a wɔkyerɛ sɛ ɛha dwen. Mantam mako mako du mmiɛnsa Enti mantam mmiɛnsa pɛ na asɛ asɛ wɔn haa wɔn a ne nyinaa mu ɔkyerɛ sɛ ha dwen. Eti adesuafoɔ bɛyɛ sɛ ɔpepe mmiɛnsa na wɔn ho aka adwam wɔ saa nhwɛmu yi a ɔde ta de nnuade bɛto dwa no. Nti ɔsrɛ aban no nhwɛ nneɛma yɛn ani nkɔ basic schools ahodoɔ no na ntumi mmoa sasa akwadaa bi adakye ne ɔbabɔ nwoma a ɛfiri fapem no nti fapem no nya mmoa.

Ɛnne a yɛkɔtiee yi wɔ soafo a wɔno na nwomasua ho nsɛm soɔ si ne nan so, Owura Haruna Iddrisu. Na Wukuo da nim wɔ soafo a na na ɛhwɛ nsase no ɔdom akwanneɛma ɔde adomyɛ soɔ, Onumonyafo Emmanuel Ama Kofi Buah. Wɔde ato dwa a wɔkyerɛ sɛ Ghana ɛberɛ aso sɛ yɛkeka yɛn ho na ahoɔdenne ahodoɔ a yɛnya firi nnua mu ne awia mu ne nea ɛkeka ho no, wɔn a wɔakwadere wɔ mu no, yɛtumi tete wɔn na ɛnkɔba sɛ yɛbɛsi atenaeɛ no na yɛnya nnipa ntena no wɔ sɛ ɛkɔba sɛ ɛha dwen. Sei na wɔde too dwa. not build the physical infrastructure today and hope to find the people tomorrow. We must build both.

Wɔsoa frɛ wɔ no na ɔman saase na ɔdoma hɔne ma ɔde adom yɛ soɔ wɔhwɛ soɔ Honourable Emmanuel Ama Kofi Bua na wukua da no Onuonyamfoɔ Same Gyamfi ɔno ne panipa a wɔda Ghana Gold Board ano ɛneɛ ɔkɔpie mu ɛwɔ aban mu mpanifoɔ a wɔhwɛ sɛ Ɛyɛ nkontabuo mapa bɛtumi akɔ so wɔ aban no nnwuma ahodoɔ nyinaa mu, na ne kasamu no na wɔde to dwa a wɔkyerɛ sɛ sɛdeɛ aba abɛtɔ dwa sɛ Gold Board abɔ ka ɛyɛ dɔla no ɔpepepepee baako n'akyiripɔ nson, 1.7 billion US shoppable money, no, wɔkyerɛ sɛ nokorɛ biara nni hɔ a ɛwɔ mu.

Wɔpanyin a wɔno na Ghana Gold Board wɔ da no, Nmanyamfoɔ Same Gyamfi. Na Wukuo da no mu a, Ghana Journalists Association, ɛyɛ ɔman mu sɛnkyerɛwfoɔ kuo baatan, panipa a wɔda no yɛ Nmanyamfoɔ Albert Kwabena Dwomfoɔ. Wɔde ato dwa a wɔkyɛ sɛ saa bere deɛ, nsɛnkyerɛwfoɔ pɛ a wɔakwadere wɔ ɔman mu bɛto wɔn ho agu mmɔntene so akɔ fam de wɔn ani akyerɛ mbeae ahodoɔ a galamsey rekɔ soɔ, nsunsuansoɔ ahodoɔ a ɛde reba ne haw ahodoɔ a ɛde aba ne ɛberɛ a ne ɛkwan a yɛbɛtumi ahwɛ na yɛatumi asi ano. Wɔkyerɛ sɛ wei no yɛ adeɛ a anammɔntu a nsɛntwerɛfoɔ retu na yɛde abɔ dawuro akyerɛ amansan na yɛahu baabi a galamsey no adi wɔn man no nya akɔ akɔduro. Wɔde saa asɛm wei nyinaa too dwa wɔ bere a ɛyɛ afe yi nkɔmmɔbɔ a ɛfa fam agudeɛ mu tuo ne ho nsɛm na ɔde saa asɛm wei nyinaa too dwa sɛ nsɛnkyerɛfoɔ so bɛyɛ bi aboa a ɛnyɛ asɛm ketewa. The GJS determined to take this conversation beyond this conference room. The association will soon organize a one-week dialogue and symposium on the Galamsey crisis with partners and key stakeholders. More importantly, we will take the conversation to the ground.

Wɔpɛ ne paa wɔ no na wɔmɛn sɛnkyerɛfoɔ ku baatan wɔda no nomonyamfoɔ Albert Kwabena Dwomfoɔ na motee sɛ wɔkasa no Yawada no mu nsɛm. Na no Yawada no wɔ soafoɔ wɔ no na hoɔdenneɛ ho nsɛm soɔ si ne nan soɔ nomonyamfoɔ John Jinapɔ. Wode to dwa a wɔsrɛ Ghanafoɔ nyinaa paa kyɛw sɛ. Sɛdeɛ ɛyɛ ɔmamu no nyinaa nim sɛ sɛ n'ano reyɛ awa da atwa mu anɔpa, wempo ahomakye bɛn na ɔnan reba ne nnɔnnum berɛ so. Wɔ ɔmamu fa baabi esum mu duru yi a na ɛnyɛ asɛm ketewa koraa na wɔkyerɛ sɛ daabi wei nyɛ boapayɛ. Na sɛdeɛ Ghana Guild Company Limited, Wɔka ne sɛ saa esum no a ɛbaeɛ no nyina da no yɛ haw ahodoɔ a wɔhuiɛ firi Akɔsum mu nhoma no bi a ɛkeka bɔ mu bubu faa soɔ ho. Enti wɔsrɛ sɛ Ghanafoɔ nya aboterɛ. Mpaninfoɔ gyina ho dendendenden, wɔn a wɔnim de wɔ mfidie no mu ne nhoma no mu no, wɔbɔ adwuma hwɛ sɛ nea ɛkɔɔ so yɛ wɔ da no bi nsi bio.

and restore the power, albeit knowing that it will be a bit fragile.
Wɔsoa afra wɔn ano na anyinam ahoɔden ho nsɛm soɔ si ne nan soɔ. Owura John gyina pɔ. Na ɛyɛ Yawa da no mu a wɔpanin a ɔyɛ kɔfaba wɔ Nokorɛ a na ɛda no Liberal Party of Ghana, Owura Kofi Akpalu, ɔne amanebɔni Agya Sam bɔɔ nkɔmmɔ na ɔkyerɛ sɛ wɔmɛn wohwɛ mmabunu dodoɔ no ara na ɛnya adwuma nyɛ. Na deɛ ɛkɔ so yi nso, ɛsom ahodoɔ a wobɛtumi ayɛ bi aboa a wɔsusu sɛ, sɛ ɛyɛ Nkramosom, sɛ ɛyɛ Kristosom, nananom som, wɔn nyina da, wɔn bɛtumi ayɛ sɛ ɔsɛ bosome. Asɔreba biara bɛtumi atua ataku anaa asɛmpoa. Wɔbɛtumi aboaboa ano de abue nnwuma atumi aboa ma mmabunu no anya bi ayɛ. Wɔ sɛ ɛkɔba saa a, daa ne aberɛ nyinaa nnwuma bɛbu so. Mmabunu a wɔsu sɛ wɔnnya adwuma nyɛ no bɛnya adwuma ayɛ ɛsiane sɛ ɔman a yɛte mu yi yɛ nneɛma dodoɔ no ara yɛ kra firi amanɔne a wɔkyerɛ sɛ ɛha adwene enti ɛso mu ahodoɔ a ɛwɔ ɔman mu wɔn nso nkeka ho na wɔnya bi mmoa ma aban no anisoadehunu ntumi mmra mu. Sisi a no adwumasɛm ho ayɛ den wɔ ɔman no mu. Ɛna yɛ Maui mu no nso, biribi a yɛ use biara no, dodoɔ no ara yɛkɔ kra firi amanɔne na yɛde ba. Nti ka me nsusuiɛ mu no, sɛ yɛbɛtumi aboa ma adwuma ba mmeranteɛ ne mmabaawa no titire ma wɔwie university ne polytechnics no anya adwuma ayɛ no, nka yɛmmoa na yɛnea yɛmbiebie factories wɔ ɔman no mu. Na ka me nsusuiɛ paa ne sɛ, asɔre biara ɛwɔ ɔman no mu biara, nte sɛ. Roman, Anglican, Methodist ne deɛ ɛkeka ɛkeka ho no. Ɛka wɔn bɛ wɔn members no aka wɔn ho abom na wɔn aka sika abom na wɔn deɛ afɔ wɔn big capital na nka bi a wɔn deɛ abiebie nnwuma.
Owura Paulo Amanaa soa no ɔse wei nyɛ Kristofoɔ ne nana Mozambiquefoɔ nananom nkoa ho dabi dabi dabi dabi. Mantam mantam nso betumi de wɔn ho agyim. Ɛne Asante mantam, Mfinfin mantam, mantam no nyinaa betumi akeka wɔn ho abom agye ntoboa de abue wɔn nnwuma a ɛno nso ɔkyerɛ sɛ ɛbɛboa mmɛboro no paa ma obiara anya ne so ne ne deɛ. Wɔn sɛ wiase no yɛnya ma na wie sisi a wɔn sɛ yɛyɛ bibifoɔ no yɛahyɛ tirim sɛ ɛnkyɛ bɛkɔ heaven nti yɛyɛ biribiara ɛntaa ɛnyɛ na kɛseɛ kɛseɛ so but ɛhu yɛ adwene mu sɛ wiase no ma na wie yɛ da nneɛma wo nipa na abɛfiri mu akɔ ama obi abɛhyɛ wo anan a, yɛyɛ nneɛma a yɛbɛdwene ho na yɛyɛ no akɛseɛ. Enti no, sesia no, eh, wohwɛ aborɔfo a wɔyɛ factory a, wohu sɛ wɔmpɛ sika mu odu na wɔde ayɛ factory no. Enti sesia a yɛso yɛn ntaade a yɛhyɛ, yɛn mpaboa a yɛhyɛ, eh, yɛn nam a yɛwe, ne nyinaa sɛ ɛtumi ade value to them.
Ɔpaani a ɔno ara yɛ kɔfraba a wɔda Liberal Party of Ghana ano, LPG, Owura Kofi Akpah Lu yɛ mmra fiada no mu ɛnora nsɛm a ɛba abɛto odwa. Na ɛnora wɔ ma yɛfotosanfoɔ Dɔkta Kaseɛo ato fɔɔse wɔde ato dwa a wɔkyɛ sɛ sisi a Ghana ɛkwan a yɛfa so a ɛka ahodoɔ a yɛde yɛ tua no sisi a no ɛhwan aba abɛduru wɔ ha mu nkyekyɛmu aduonu wɔ sɛ ɛkora ɛnu papa koraa sɛdeɛ kane na ɛne na waha mu nkyekyɛmu aduonum a na kyɛ sɛ ɛmmoa ɛma ɔman no yɛntumi nyɛ mpuntu nnwuma biara. Wɔse wei sisi ano Ghana ne Belgium ɔman no de nsa kɔhyɛ ntease apam ase a ɛbɛboa ma ɛka a Ghana ɛde Belgium no yɛatumi atua no nkakra nkakra a ɛbɛma ɔman no yɛ ho ahareɛ paa a ɛnyɛ asɛm ketewa. Sei na ɔde to dwa a wɔkyerɛ sɛ ɛso bɛba mfasoɔ.

ɛba ara ɛyɛ eh, sɛnea yɛtwi hyɛn ho nkrataasɛm ne ade nyinaa esi wɔn asoɔ Driver and Vehicle Licensing Authority. Ɔpɛnifoɔ baa abɔnten a wɔkyerɛ sɛ sɛ kwan a wɔnam so a wɔtintim nkrataa no wɔbɛyɛ nsakyeraeɛ wɔ mu na atumi aboa ama sɛdeɛ kane no wɔbi kyɛ sɛ Wobetumi kɔhwɛ ara kyɛ saa ansa na ne nsa aka. Ɔsɛ ɛba sɛ ɛha adwene. Sɛnea wiase kɔ wɔn ani ɛkɔ anim no, wɔn nso yɛ nsakyeraeɛ wom na atumi aboa ma dwumadi ahodoɔ a wɔredie no biribiara atumi akokɔ yie ama Ghanafoɔ a wɔrepɛ krataa wɔ wɔn nkyɛn no. Wɔn so ho da ne abere nyinaa atumi ahenhan wɔn, na wɔpanin a ɔno na ɛda wɔn ano yɛ Owura Julius Nikwei Kotse sei na ɔde to dwa. Every station, every office in Ghana, we have one centralized point to print life inform and that is the head office. We have only two machines printing for the whole Ghana. Now we are doing digitalization so that every office of the authority of DVLA

Wɔpɛnee paa wɔn no a na ɛda Driver and Vehicle Licensing Authority, DVLA, ano. Owura Julius ne Ikwe Kotse na motee sɛ wɔkasa no. Abusuafoɔ, yɛn nyina wɔasuae, na ɛnnɛ ne nnawɔtwe mu nyina da nsɛm mu asɛmfoɔ panin wato ne bo ase, wasɔ ne so korɔgyee a yɛde aba so mu yɛmfa nsi. Yɛsɛmfoɔ yɛfa John Antwi Bosia Kolaboo. Nnawɔtwe yi wɔne ne mmeranteɛ no nyinaa yɛ bi boa yɛ ne nsɛm no yɛboaboa ano a anwummere yɛde abɛsom woɔ. Anwummere deɛ Agyaako di kan sɔre na tena afidie no akyi a ɔpiapia biribiara to mu de dom me. Na Facebook no so wonya yɛ hwɛ yɛ nya yɛ tie yɛ nso a bɛrima Nimo ae Solomon Nimo wɔ no na ɛtwa yɛ to mu a wonya yɛ hwɛ yɛ. Me nsɛm no mede bɛsom yɛ me din Enoba Afia Aboagyewa.